sayizi i ya nkoka eka wena kumbe njhani i ya does it matter ku i sayizi ya njhani yi fika kwini njhani
u vula mm. walahla e vuya gamini vuya gamini vula sweswo hello guys amamukela eka youtube channel ya hina khome dag laniwani khome nyiko va tenga hambana va swi tiva musiku rin'wana rin'wana mi tshama mi tirhisele swilo swa ku nandzika swilo swa swa swa proper
so namuntlha hi tele with another video as usual namuntlha since ku nga saturday tshemba mi enjoyile christmas ya n'wina mi tiphinile hana mina mavhezi ma hi vona ha hi tiphinile hi hlayisekile ya refresh
so namuntlha hi ta va hi ri na ku na ti-question tin'wanyana njhe ni nga fambafamba ni ti lava secha social media ni ta va ni karhi ni vutisa mabebeza ti-question leti ti-question ta awkward nyana ta ka ti nga twisiseki kahle leti vavanuna va chavaka ku vutisa vavasati so question leyi yi ta va like yi ri general general question u hlamulela munhu wa xisati un'wana na un'wana and then loko vona nga ku swin'wani then ni ta pfa u hlamulela for personal loko ni vona nga ku i. vanhu van'wana swi njhani njhani swi twisisa okay. so ya so namuntlha ni ta va ndzi vutisa mabeveza hi ndlela yeleyo before hi dya nkarhi a wu ri hi vhela nghena makeni hluwe ngopfu ta mi hlamulela la yo
You are an angel to me when I run my way, she come with your matilo.
okay question ya ku sungula eh miyimelo ya vavasati so question ya ku sungula i ku eh n'wina vavasati ma swi rhandza loko mi mi spankiwa mi biwa nyana hala ndzhaku nyana wa loko tshanyana loko kuma swa ku u busy nyana hi something nyana njhe ni fanele ku pha ma swi rhandza n'wina vavasati kumbe njhani kumbe mo fostela leswi kumbe yo vutisaku swona.
kumbe yo mi fostela hayi leswiyani i a swi rhandza as vavasati va twa ingari mi le ku hina hina vona Mm. na la endla ku pha Mm, hi rhandza ngopfu swona hi swi rhandza ngopfu yini ku a swi rhandza swi swi la ni tshama ni hamba ni swi endla swi ngo se na swi vona ne se loko let's say nga swi endli ni ta koka ni ku vuyisa ni hey eh
so loko okay let's say okay ka mina ndza swi twisisa let's say munhu un'wana njhe mi va hi twani njhe ni fika ni kuma la handle hi nga rhandzani e hi tivani hayi hi nga ku tlimba hi o oh, lero ma swi rhandza loko endla hi munhu wa wehe hayi hi munhu un'wana na un'wana Ah, okay, okay, mm. okay.
Makes sense. Okay, next question. Yuri, next question. i yini ndlela leyi eh n'we vavasati eh hi nga swi kota ku mi tsakisa yo ku mi impressa nyana vona kumbe xilo nyana xin'wana lexi nga ta ku endla nga ku xo ku tsakisa eka hi vavanuna
lexi ndla xi nga endlaka ku hi tsaka mm, ni nga tsaka ngopfu.
endlelwe munhu wa wena Eh, Eh, i ku humesiwa out um ku vulavula na yena kahle communication hayi leswi swo a swi tisa yini mm, um communication ti gift baby Eh, mara ngopfungopfu laha ko vulavula na yena kahle

na hambi o va ku kwatisini na yo fana ya kwata yi tlhela ya n'wi hlavelela yo hayi okay hayi ndla kwala mi swi twile madoda mi swi twile madoda hmm. another question um why why vavasati va va va va va rhandza va rhandza ku ya toilet u kuma swa ku loko va ya toilet va famba hi group so va mi swi rhandza ngopfu swa ku kuma swa ku mi xi yindlwanini so mara mi ta famba mi hi group mi tele swi swi swi swi endla yini why mi famba mi tele loko mi ya toilet.
njhani loko munhu a ri kaya or u kuma ku va le ndhawini yo karhi ya maybe ndhawini yo karhi so ni ta famba hi group okay let's say ku fana na le ku na ntlangu ivi se u kuma ku va famba va va ri three nyana Mm, sweswi ya, um swa tele. van'wani loko va famba van'wani va ya ku hleveni
Hala, ma- okay yes baby van'wani loko va famba hi group va Mm. loko vo va cheka a va nge fambi na munhu un'wana na un'wana njhe Mm. va famba na leswaku lava i swikimi swa va vona hlawula hlawula eya ku la ku sala ku hlewa leyin'wana okay Eya. okay se van'wani va va famba hi group-u lese loko u kuma ku i madyambu wa chava ku famba ri one and then Mm, ta vitana un'wana ku kombeni khapa wa swi twisanyana mm, mm. mara lava vona hlekani hi le mitlangwini va rhwalana va ya mm. toilet mm. ya ku hleveni a ku na swin'wana ku hleva va hleva
e va nga va nga ni dlayi mara no ku byela no ku hlevela na mina eh, na ku tele va nge va mm, byeli va swite mos
a hi pfali numa out eh? okay next question uh next question yi rini i yini ndlela ya kahle kumbe ndlela ya best way leyi ni nga kombisa eku titsongahata eka wa xisati wa swa kahle ni ringete ku mi respect wa swa hi yi ndlela ya kahle ku kombisa ku ku titsongahata ka wa xisati tsongahata
ku ku respect ku hlonipha kahle kahle.
okay number one mm. loko respecta munhu wa wena a wu n'wi chiteki mm. u le ku n'wi hlonipheni wa n'wi xixima munhu wa wena a wu chiti number two a wu entertain entertain vanhwanyana wa swi twisanyana mm. number three yini babyintateni vanhwanyani intateni anjhani vanhwanyani fanele kombisa munhu wa wena respect wa swi twisanyana ku na yena a ku tshemba wa swi twisanyana and then number three na mavulavulelo ma wena Mm. ti-action ta wena mahanyelo ma wena action ta mina njhani manje like loko ni vulavula na wena suka ni ka ni phakama suka i fanele i vulavula kahle baby Mm. tisanyana Mm. a wu n'wi vitani hi vito munhu wa wena nyiko tisanyana hayi laha mama mi yi holoveka njhani yo yo yo mamas eya tisanyana oh okay okay mi swi twile ma out u fanele u vulavula na ye kahle u avoid-a swe swa leswi Swa swo- entertain-a swo entertain-a vanhwanyana. vanhwanyana leswi Mm. u u A ku focus ka munhu wa cheat-iwi. wena.
Eh, a ku cheat-iwi, ma swi tiva mos Mm. okay next question um i ntiyiso ku n'we vanhu va xisati hi xitalo loko mi lava ku ya enkarhini kumbe se mi ya enkarhini hi laha nga ku mi lava ngopfu wanuna
e swa depend okay. ku na vanhu van'wani vo a va swi lavi total mm. cause va twa va nyenyetseka swa mm. va nyenyetsa mm. se van'wani mm. e va swi rhandza swi hi kambirhi van'wana a va swi lavi van'wana va swi lava so most ke majority hi ku vona ka wena va vanhu va ku tala va ri va swi endla va endlela ku va hatla va heta ku ya masikwini a swi twisisa na Mm-mm. loko a swi endla u hatla a heta cause loko a endla loko a heta after timinetse nyana ta kuma ku wa dibo diba ngopfu a swi twisisa na Mhm, swa and then katata, eh. a hatla a ta- a ta hatla a heta and then van'wani a va la no swi vona cause so weke u wela kwe n'wina mi lava ku yima side ya vanhu se hava vona ya n'we we we lava ku yi ka lama mina swi lava mina hala yo mane ndaza ni heta babe ah se van'wanyani van'wana va na problem yo ta kuma ku munhu wa yena a nga swi lavi na hambi ya kha swi lava mari hi mhaka ku wa nyenya wa nyenya swilo leswiya no mari question ngopfungopfu a yi ri leswaku twisisa Mm. swa ku ma swi lava n'we bise vanhu van'we hi va faki Mm, N'we mina ma swi swi lava lava na. mina swi lava mina yo weke
a yi a endlile kwala mi ni vutisaka wa ti-question hayi okay eyi hayi mi ni vutisaka wa ti-question awu awu awu ma question em question mara Ay. ah, okay. Okay, next question you go. Look at period. In teacher shock vele. Waswitwa ku vava ka kunene kumbe mo mo mo hi tlemela leswaku ha mi twisisi buku na vanhu van'wana swa ku ebe loko ri masikwini a ni fanele ni vona munhu lava sineke eya yini yini u fanele u nesiwa nesiwa van'wana a va lava ku vona vona ni munhu ra nge humi ku huma ni ku na vanhu lavo ngo wa swi Mm, i twisisa ntiyiso van'wana va na xiduma so okay Mm, swa va luma van'wana leraro a va la na nchumu a va la no dya Mm, a va la nchumu va tshama va ri ku vumbulukeni mibedweni va swi twisanyana mm. swo ya hi nyoka So, ya swi- munhu oh swi ya ni hi vanhu kwalana Mm, nyoka ya munhu ku nyoka ye yi famba side ri Mm, ya wehe yi famba njhani ni mi famba kahle kahle njhani a ni na swona sweswo ni ta vumbuluka ni vumbuluka mm. Mm.
Oh, that's why u swi lava hikuva a wu na ti-pain eh, that's why u swi lava hikuva u na ti-pain okay next question um Okay leyi ni ta yi jampa leyi coz na swi vona nga ku na swin'wana na swin'wana. Okay ku na leyi ya ku why vavasati va rhandza ti-flowers, va rhandza mabulomu ku xaveriwa mabulomu na ku va ri mabulomu lawa loko ma xava ma tlhela ma fa, se u xa man'wani ma fa u xa man'wani ma fa lero kahlekahle nandzu lowu kalaka u nga heleli. Why mi rhandza mabulomu n'wina vavasati? Van'wanyana ma rhandza swa ndzi nyika mali ya mabulo a ni ma okay rhandzi generally loko khulumela vanhu lavan'wana kumbe vavasati lavan'wana why va rhandza swa va mali? tsakisa Mm, swa swibede vhele swi kahle mara mm. twa inga- mi ku ya hi mina twa nga ri i waste wa swi twisanyana munhu o va ku westeni laya mara Okay. van'wani va va twa veka laha tafuleni swi sasekisa yindlu ve i decoration kahle kahle swi tisa nyana vo decor ta laha ndlwini because van'wani va swi kota no va ti xavela na hambi va nga xaveriwangi u kuma ku vhiki rin'wana na rin'wana munhu u xava mabulomu for decoration njhe endlwini ya yena. Okay ni twe van'wani va ku swi endla ni mhaka ya ku loko u u u va xavela nga ku nga ku pfuxeti rirhandzu swa ha kombisa swa ku wa ha n'wi rhandza wa swi twisisa van'wani va ri swilo leswi va rirhandzu ra ka swi kombisa swa ku a ri heli
ya so swi pfuxeta nyana kwalano so . anyway mabheveza nga maranzi mafurawa mara ane rhonga nxaveli loko la ku nxavela so nxavo nxavo na ku swi rhandzi u ta nyika mali ya mablo hayi vhiki rin'wana na rin'wana ni ta va ni kha ni nga waste loko ni ku nyika mali ya mablo hayi swo fana pe swi fani ah, pe na ta yi vone mali mali leyi ni nga ta ku nyika ani i ta va yi nyike mina as a gift swi swo fana a swi fani mali yi ta va yi nyikile ah, okay a hi tluleni next question swa maflowers a swi yimi nyana yo ha baby maflowers hayi va ri e, e, ni ta tshova la sinyini e, e, sa- e sayizi ya ya i- i ya nkoka ka voko Sorry? sayizi i ya nkoka ka voko munjhani I- i ya- does it matter ku i sayizi ya njhani yi fika kwini njhani
Oh, u vula Mm.
Allah. wa lahla ye We are gaming, we are gaming, vula sweswo. Nguva vavasati, in general nguva vavasati. e van'wani va na mhaka na swona van'wani um a va na problem na swona as long as u kuma ku munhu loyi va va nga hlangana na yena wa swi kota ku wa wu tiva ntirho wa yena Mm. a swi twisanyana ku na ku u kuma ku munhu u na swi swikulu mara a nga koti no tirhisa swi swo kona and u kuma ku munhu u na something yitsongo and then a kota ku swi tirhisa so swi ya hi vanhu ku va va prefera swi mara ngopfungopfu la ku munhu a kota ku tirhisa swi swa yena so loko u va ni leyi loko u va ni size leyikulu u tlhe u kota ku tirhisa ke i lero kahlekahle u nga famba ni swona loko u okay vutisa mina sweswi Ni vutisa n'we in general hinkwenu. loko wo kuma leyikulu Mm, yi tlhe yi ku tirhisa kahle pro- na yingisela Mhm. leyikulu leyi na u chuzaka leswimbirhi okay. leyikulu leyi nga ta ku tirhisa kahle Mhm. na leyitsongo yi nga ta ku tirhisa kahle u nga langa yini leyitsongo yi nga ta ni tirhisa kahle why u nyanyile leyikulu Eh, n- ku na makule man'wana mo a ma normal wa swi tiva se swi- a swi kahle leswiya ene swi fanele swi va swi swa swa proper mm. mm.
cause ni vona minkarhi wun'wana vavanuna van'wana va tichava ka sayizi ya mina njhanjhani timhaka swa ku vavasati va ta ku yini yini yi ri Swi- swi- yitsongo or yi ri kulu yi ri yitsongo mi va kahle yi lava se wa kuma ku a ri a ri na yitsongo mara a kota ku swi mm. tirhisa mm. ma swi twa wanuna eh, so nga ku va ri hala ka va hala ka heka xinuna hambi yo nga yitsongo zi longo kote ntirho wu weke mm, ntsena u endla endla tiva leswi lava u endlaka swona
so we u rhandza wena ku kwalani wena ka ku zi longo tiva ntirho wa wena leyitsongo tiva ntirho wa e-e as long as swi swa ku swi va normal munhu a Mm. kota ku tirhisa swi swa yena Mm. leswi lavaka swona a ndzi mm, ala tisayizi hayi a ni la tisayizi mara ku na swin'wana swo swi abnormal Eh, swi abnormal a ni swi lavi eh. Mm, ni la swa normal Mm, okay Mm. Yeah, next question. va ri wanuna um loko a lava ku kombela e blue job u yi kombela njhani u tsongahata njhani ku u kota ku kombela blue job
a yi kombela e like se na blue job sweswinyana so i yini ndlela ya polite way ya ku ya ku yi kombela Exceptional bridge. Question ya leyo.
Eh. Eh, Indlela yin'wana. Mm.
Ah, eish, babe. Rini?
Hi le tsin'wani no swi lava mara hi kuma swa ku van'wani phela ni Mm. kuma swa ka va endli so i- wa swi lava mara a nga swi ta swi kombelisa ku yini so va te question leyi i- u u nga yi kombela njhani in a polite way e- e- e blue job Siyebe ya tikanyana he. ku tika yini Oh, mara kumbe ni vhela ni suka ni ku e
na swa swi bad. e Mara ni twa nga ri swi va swi ri rude. ane Mm. Cause van'wana va swi prefer va swi rhandza ende swi wrong ngopfu. so lero mina ni fanele ni twa hi yehe loko a swi lava loko a lava ku ni blue job hi siku leri a nga ta swi Mm, mm, maka Ni vula ku van'wana a va swi lavi total vuton'wini bya vona va swi twisanyana ende Mm. swi wrong. wa swi twisisa mara loko u yi lava u ngo n'wi byela kahle hi munhu ni kombela wa swi twisisa nyana
a yi ten off mara loko munhu munhu a- Eish, a a ni swi kombela twisisi mbuyelo. kahle mara eish. Ah, loko ku ri ku a nga le ku endleni hi swi ra hela lembe munhu a nga le ku endleni wa za u vulavula u ti vulavulela Ya, or u eh, tshama hansi u vulavula na yona ku mi ni rhandza sweswi ku na laya u kuma ku ma communicate hi ku ho hi hi mm. rhandza swa yini Mm, yovo mm. layani u nga zama ku vutisa ye xitayela ku we i rhandza swi swa njhani wa swi twisisa nyana obvious na ye i ta hundzuluka na question leyi ya ku vutisa ku we ke se na we u rhanga hi ya liya ya ku yeyi ex se mina ni rhandza leswiwa wa twisisa nyana okay so like okay kwalani ni ku twile leswaku maybe i tshame lembe a nga endli vhele se swiboho swi kombela yena mara me se maybe ka enyangeni wa ye wa wa tshuka a twisile nyana kan'we. ka n'we ntsena eya a ni
ene wa swi lava wena kumbe ka ha ri swa ku vulavula na yena kahle ngo vulavula mm, mm. as mi kuma siku leri mi nga vulavulaka hi timhaka ta masangu mi sweswiyani and then vusaku we rhandza yini wa vo sweswiyana mm. sweswiyana u rhanga hi yo yaleya problem ya wena cause swa ku wena problem ya mi swi tile vajita so kahle kahle hi komisa i fanele loko se mi tshamile i rhanga i nghena ka topic ya masangu i baby i wa nandzikela kumbe u kuma ku siku leri a a a swi endlaka xa mundzuku wa ku vhe mpfuka n'wi bya swa ku tolwa ni mm. e wa ta siku leri ra ri tluli ta vhe ya swa ku ho oh, mm, mm. papasi nga ri masitesanyana oh, okay okay yi ka question yin'wana ke irin question day ng'wen ehe question day iri why vavasati eh, va rha- va rhandza ku mbala swilo swa ku like twisisa leswi swa xoti swa ku vhele swa ku wa vona njhe swa ka let's say swa ku koma ni ta ku swa ku koma swa ku nga ku ti u Swa ti ku koma vonakarisa ngopfu. Mm. Va rhandza- vavasati va rhandza swilo swa swa ku mbala swa ku koma mare loko va kha va famba la tindleleni loko vanhu va va languta va vona nga ku vanhu lava va langutaka va wrong a va lava ku langutiwa hi vanhu lavaya mara leswi va nga mbala swo swi fika fika nyana la swa ku vhele swi mi zonda ku langutiwa hi vanhu mara mi mbale swilo swa ku mi lava ku langutiwa why.
Mm. Yale question eh, a ni twisisi kahle. a wu twisisi Mm.
a ni sweswinyana u mbala swa ku koma rhandza ku mbala swa swikomo xikheti Mm. mara loko u huma u ya hala handle vafana va ku bukha va pfa va ku hlometela u zo- wo- ene u tlhe u zonda a va swi zondi va swi rhandza because va swi mbalele swona nge Mm. mbali xi xo koma ku na ku koma kun'wana kuma swa ku lokuwani a a ka ha ri normal wa swi twisanyana ku koma ku ya xi komini vhele cause i nhwanyana xikete xe xi komini mara hi leswiya swo u kuma ku xi kome ku koma leriya ro na hala ndzhaku va vafana va swi vona wa swi twisanyana no let's say a va ku voni ke mare just la katsongonyana kantsongo xo fika kwihi pimisa hi wena a va ku lexaka va nga koti ku vona rhandzaka mara xikomelo swin'wana swa ku i hina xo lexikomelo sweswi a ni sure mara van'wani va rhandza attention
lero kahle kahle mi lava swilo swa ku hi va Dlana mina. langutiwa n'wina hinkwenu in general va lava swilo swa ku va van'wani va va langutiwa. kha va twa ku hisa ku fana na nkarhi wa sweswi vanhu va ku tala va mbala swa ku koma and then van'wani vo vo rhandza attention ya vafana njhe se mara the problem i ku loko va va nyika that attention a va swi lavi hayi va swi lava vo ndla yi nga ri a va swi lavi oh vo pretenda kahle kahle Mm. "Ah, i ndla ku ta yi leyi." e-e vo pretend va swi Eh. lava kahle Oh, okay so Mm. kahle kahle hinkwavo lava mbalaka swa koma A swi nga- hinkwavo.
eh. van'wani ni te va twa ku hisa
se ku hisa swi lava u mbala eh, a yi xo koma ngopfu ni vula xo koma normal mm. wa swi twisanyana hayi ku xi koma lera ro ku vhe swi vua nga ri lava va ku xavisa hala pitori wa swi twisanyana mm. ni vula xo koma kahle ah, hala pitori no u hala thembisa yorat a ku na stress no offense ka n'we mbala ka swa koma van'wana mo swi rhandza swona ya van'wani va ri va just hi preference vo prefera tani

okay leyi nga ku ya makumu leyiwani ke ya dollar ya wow wa hisa wa lava tin'wani Hmm? okay Sasa za wani ba wanda. leyi ri mm, how often like u u- u- u- u lava ku heva let's say a week u nga u nga u- u navela ku heva kanga
hi vhiki Eh. ni kha ni tshama na wena ndlwini u vutisa ni orovani hinkwavo yi vutisiwa mina ya le ni vutisa wena yo cause van'wana ni vona nga ku a nge hlamuleli munhu swi twisisa okay because Yeah.
van'wana ya van'wana va ni swilo swa vo njhani njhani okay so wehe hi vhiki seven days ya ku nga va ku ri vhiki ku nga va the way u nga ta swi fikisa swona yi nga va nyanga yi nga va yini Mm, yeleyo ni nga yi hlamula hi ndlela leyiwani Mm. um a ni lavi ku heva ka ngani Mm. e-e a ni nge hlayeleli ku namuntlha na heva mundzuka ni yivi mina tolo ni yevini e-e Mm. loko ni ku lava na ku lava loko u ni lava wa ni lava simple hi ndlela yaleyo lero swi swi swi possible swa ku let's say la vhikini u ni lava ka seven days full u be total ya ni nga yi ba total with no doubt ya
so u u- u wena like swi- u- as long as ni ri ku ku laveni ntsena. okay se swa ku swi- swi swi la ni endla yini swa ku u ni lava ke It- loko u ni vona nga ku u ni lave u ni lave yini lexi endlaka ku u ni lava ke kumbe swo suka swi ku dzedzera dzedzera a swi suke swi ku dzedzera dzedzera swin'wana swi yena hi mindset eh. or maybe u kuma ku nga kwini swi ya hi mihlekete kahle kahle leswi loko u kuma ku ni hleketa swilo swa positive mm. hi wehe ni ngo suka mm, ku na ku mm. lava kwala na kwala heyi ekuseni or u kuma ku Le loko wo kuma ku a a ni swi lavi sometimes ku va ku ri mhaka ya ku maybe lexi i nga xi endla action ya bad or u hlamulela tlhelo or swin'wana na swin'wana swa swa swa ni borha ende loko swi ni borha swi ni borha swo ku tshena u u for swi nga ni swi nga ni borha for dyambu hinkwaro mara u kuma ku a ni kwatangi ni right Mm. mara Mara mina leswiya loko- ni ta va loko- ni nga lavi ku loko se endla ni ku lava na na ni ta ni nga lavi ku endla Tjo.
so majita mi swi tiva swi lava u tshama u tsakisa munhu wa wena loko u nga ku bayizile nyana eka xo ku xava ti-flowers ti-gift u nyika mali nqondo yi ze vuyelela u ta heva every day
baby
yeah so you eh, know i can see le for
yo yi tirhaka kahle kahle yi turn on yi dyi dance ku tsakama ku va right no guys you can see the for ku va na hina hi tshemba vhiki leri taka madam yi ta va ri busy na ti-question a endla endle research ye nga ta vutisa mina so nga wa ri vanhwanyana ni ta vuya na ti-question tin'wana ni twenty twenty five leyi yi ta va va byeleni ku a hi chave nchumu a hi chave nchumu hina ma out ka ha ri twenty twenty four baby e mara ya ka twenty twenty five na kanjhani so i jahe ngopfu ye oh, lembe leri ya ri taku ani eh. lembe ra hina ane okay guys khensile kombela mi nga rivali ku ya subscribe mi hi likela mi tlhela mi hi xerela mi ni va na comment-a mi hi byela swa christmas ra n'wehe a ri mi khome njhani kumbe mi hi vutisa ti-question tin'wana tin'wana mi nga nyika na madam ti-ideas laha na me ni ta fa ni hlometela nyana Wow, no tlanga madam ta ta- Ni ta sendela endla inbox.
research.
so yeah you can see the guys Danko. tango